Maaltu na dararame? Harka kan kee qamaacha akka kontoonfate qeensa kana jala xuriin baatii shanii kan si jirtu qeensa kan kee gurraachomina kasala fakkaatu suma akka gaddachaasee taa'een alaalu jira ani maaltu na galche? Hmm? Kottee tantee dhadhootuu dhadhootuu dhadhootuu sibiilli mitira lamaatti dhumu kof gootee sumaan lafa dhaabbatee mudhii tee qaqqabatee taa'een alaalu jira anaan dhufees ilaalu jira. Wallaahi ana moosiyaa. Sumaatu agartee wallahi lasi qeensa kan kan qeensa hoolaa fakkaatu kan xurii baatii shanii kana qottee birraan baasin kan akkana goggootee teessee na laaluu jirtu. Funyaan kee sumaatu jee gidaanatti kana hirkatee na laaluu jira. Mudhii qabattee akka bargaafattee akka na laaluu jira. Ana anaan si laaluu jira. Leetti yaase haadha raawuu. Kana nyaatti jetti ijoollee. Ana aarsuun ni jabaata, you know? Isin aarsuun keessan wallaahi laaziim. Inshaallah wal jaartanii yoo dhuftanuu na aarsuu hin dandeessa. Maaliif isin na aarsuu hin dandeenye beektanii? Cinqat mafasii baanan san hin qabu. You know? Anaa isiniin deemu jira. Isin naan deemutti hin jirtanii.

Buna kan dhugee qaqaanan isin arguus ta'u na laaltan. Bunaa fi buna irratti rabshaan godhani. Gaafaan burcuqqoo sana qullise waan ani isin as lakkaa'u ni laaltani qoya. Haamilee tiyya garaa na nyaatte wallah. Warra na jaalatu hedduu jira bar arrabsi jaa koolla. Ummata na jaalatu hedduun na na jala jira. Ilmoo miskiinaatii fi hinaaftumaatu waa barreessa yaa Oromoo tiyya. Dhiisaa hin wallah. Rabbi isinirraa haa jijjiiru wallah homaa isin hin jawaa. Wallahi rabbi akka yaada keessanii isinii haa ta'u rabbiin isinitti haa ballisu cunqumaa kana isin wayi waachisaan se'a rakkattanii mee riskii isin quban qabne rabbi isinii haa kannu wallahi maallaqa gurguddaa miskiina hunda rabbi isin haa milkeessu wallahi iimaana rabbiin isinii haa kannu sammuu teessan tana rabbi daa'immantii isinii haa godhu

Haya akkas ilaal family tasgabbawa kee yoo riganne ni shuruf koitti fincaantee yoo istajja gone na kofaa si ajawa kofti si xurooitti agartan himti saniifu inshallah aktiivisti sheyxaana amaan taane ka namaa bira kufee qeeqamu qaba sirritti dhugaatti himamu qaba rabbii miti inni ilma namaati nuti asiin isa gee Lawat. Okay, okay, okay. So siyaasaan isaa gaarii miti. Siyaasaan joorra jiru zeeroodha. Zeeroo zeeroo. Anchim zeeroo zeeroo. Inim zeeroo zeeroo. Hullum zeeroo zeeroo. Anchim zeeroo zeeroo. Yaa afaan oromooti. Zeeroodha siyaasaan joorta amma duwwaa. Dubbitanii jaalattan. Anarraan beektan anaa sun amma siyaasaati. Ani xinxiltuu siyaasaa ta dubartoota Oromooti. Anarra hin beektan. Argitanii jirtanii? Kanaaf Jawaar amma bishaan shuqulaa jira miidiyaarraa. Bishaan shuquluu. Bishaan bishaan mooyyeen naqee shuqulaa jira. Wallaahi billaahi waan takka hin fidu. Amma irra waan inni godhe inni beektanii? Barsiisoota Wallaggaa Yuunivarsiitii hiriira baasee jira Jawaar Mahammad har'a dhaggeeffadha dhaggeeffadha post godhee jira feesbuukatti barattoota Wallaggaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa hiriira nageeyaa je'eeti barattoota gayyaasee feesbuuka isaa irratti post godhee jira jechu Jawaar Mahammad barattoonni kuni kuunni hidhama kuunni ajjeefama jechu Jawaar wanni na aarsu keessaa hujii isaa keessaa wanni garaa kiyya na guba namni du'u biyya keessatti isatti hin dhagayamu. Gandi buqqa'u isatti hin dhagayamu. Gandi gubanii balbalchan Jawaaritti hin dhagayamu. Waan Jawaar irraa na gubu keessaa garuu waa poosti godhuu qofa miirri isaa. Waa poosti godhee laayikii lakkaawwachuu qofa. Yeroo ammaa Jawaar kophaa isaa waan takka fiduu hin danda'u. Warri biyya keessa jirtan Jawaariif jettanii hiriira tokkos hin bayinaa. Qabsoon hin jirtu amma. Oromoon wal quba hin qabdu. Warri Itoophiyaa keessa jirtan lubbuu teessaniin hin taphatinaa. If hin fixinaa. Barattoota Wallaggaa hiriira nagaa Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa je'ee baasee jira. Duraanuu Wallaggaa fixuu bartan toftaadhaan if jidduutti. Kan waan takkaa isin gooneef kanni isin gargaarre Wallaggaa fixuu barattan duraanuu. Wallaggaan Abiyyii fi Jawaar, Jaal Marroo jidduutti nyaadhamtee dhumtee duguugamtee dhumte. Wallaggaatti sii galee miti? Qabsoon amma biyya keessa hin jirtu wannummaan Jawaar ummata Wallaggaa hiriira karaa nagayaa barattoota Yuunivarsiitii irraa jedhee baasee post godhuuf maali mee? Barattoonni san akka dhumaniif, akka hidhamaniif Feesbuukni Jawaar Mahaammad duroonii miti, taankii miti. Rasaasa boombii miti, shuquxii miti. Jawaar reefka poostii godhuu malee furmaanni inni fidu hin jiru. Ummanni biyya keessa jirtan Jawaariif jettanii yeroo ammaa hiriiraas hin bahinaa waan takka hin godhinaa. Isintu miidhama anaa miti an miidhamtu. Isintu du'a, isintu hidhama, isintu gubata, isintu buqqa'a. Ummata hoo laale. Jimmaan nagaan taa'u jira, Harargeen nagaan teessi, Shawaan nagaan teessi, Wal- eh, Walloon nagaan taa'u jirti, Boorana nagaan taa'u jirti, Gujiin Wallaggaan lafee qabsooti jettanii nyaattanii fixxan. Jawaar gaafa kaan gaafa Wallaggaa irraa baatii afur bishaan muranii, tirika muranii, Networkii irraa muranii Wallaggaan xaragamaa dhumte. Uggurri guddaan irra kaayame ilmaan Wallaggaa, Oromoon duguugamaa gaafa turte san eega namni hundumuu ruftee Jaziiraa irra dhaqee xiqqashoo interfii godhee dubbate Jawaar. Ammafaa mee biyya keessa qabsoo tamtu jiraayii um, barattoota barattoonni kun qisaa isaa bar laacci yalloodhaa bar ilmaan oromooti bar ani jawaar miidhamni oromoo isan guba arsiin akkasi gubam, gubamteeti gaafattoo daaraa taatee manni arsii agartanii miti qabeenya isaanii irratti gubanii irratti gubanii arsii guutuun kan buqqaate waan takka itti hin dhagamne jawar maammad qabsoodha sin jedha qabsoon oromoon wanni amma qabsoo irra gootu hin jirtu hin kaatu oromoon walqixaa amma lolaaf hin kaatu oromoon jawar kursii irra baasuu qofa namni qabsoo godhu hin jiru Abiyyiin takka takkaan godhu jira waan Oromoon barbaaddu. Finfinneen ta Oromooti jee jira. Wantummaan barattoonni yuunivarsiitii Wallaggaa irratti karaa nagayaa bahan jee poost godhuu fi feesbuukiin isaa insha Allah rasaasa moo dirooniidha moo qawweedha moo shuquxiidha maal godhaa fireef ka poost godhuu malee maal godha? Mootummaa kami maaliin warraa ittisa uummatarraa? Humna tam abdateeti umatuma fixuuf posti godhe male rakkatte ee rakkadhe umata kiyyaafin rakkadha shuxaam umata kiyyaafin rakkadha duranis ummataafin asira dhufe eeshiif asira hin dhufne nyaadhee dhuguuf asira hin dhufne qabsoon bar yo oromiyaa kutaa kudha takkaa kaatee ummanni bakka takkaa qabsotti ka'e qabsoo godhuun nama hin dhibduu bar Qabsoo godhuun nama hin dhibdu bar. Ummanni yoo gamtaan kee qabsoo godhuun hin ulfaattu. Garuu amma Jawaar wa- suuti keessa wal fixan jee ka boosti godhu jiru kun lubbuu namaati mee? Ka biyya keessatti inni fixuudhaaf boosti godhu kun lubbuu namaati mee? Tokkuma ijoolleen Suudi Arabiyaati fi Jawaar. Innilleen biyyatti akka dhumaniif nama boosti godhaa jira warra Itoophiyaa.